Thlakhat chung himbom tein akan pen ca kan Pathian min thangthat in um ko seh. Si tu hi thlathar kan kai cang. Uh, Psalm sawmriat pakhat hna nan rel ahcun Pathian nih nunphung a pekmi hna kha kan fiang tein a lang. Pathian nih nunphung a pekmi hna ai dang taktak si. Kan nih Laimi nih kan chawnmi nunphung le Pathian nih a pekmi hna cu ai dang bak. Thlathar thlathar chan i le thlalai chan i puai tu ah khan Bawipa thangṭhat u law Bawipa kha aw thang piin thangṭhat tuah ti si. E khati kan tuah khawh lo hman ah thlathar a kan kaitertu a kan phaktertu Bawipa si ti hngal hna u si law nifatin te Bawipa sinah hin lawmh bia chim lengmang ko hna u sih. hi thlathar chung zong february zong thlakhat chung himbom tein tukhal tha asinak he akan khalh lai i akan hruai lai ca kan pathiam in thangthat in ko seh uh, Indianapolis indi ummi kan si a state dangdang ummi kan si a ISBC unang vialte tukhal tha bawipa nih akan hruainak ah khan zul lengmang ko hna usih kan zul ahcun ramhring hmun le din hmun tipong ah khan akan hruai ko lai amah min caah kan mah min caah si lai lo kanmah min ca si lai lo lai caah khan amah min caah ti kha ai tel lo caah kha kan thlau ta lengmang amah min caah a hmanmi lam ah a kan hruai lai hallelujah kanmah min ca si lai lo a hmanmi lam ah amah min caah kan hruai lai si cun online in kadangdang in a ra ngaimi vialte dot min ha zong bawipa nih a kan dawt ti hi philh hrimhrim hlah usih vawlei cung kan zoh tikah Australia na ti lian ko Sudan na ah bom puak ko khualipi ah cuticun vawleicung pumpuluk hi ai hnin thluahmah ko cu vialte ah nang nang nang ahodah na nai hi bantukin America rampi zong kan zoh tikah ai hnin ai hnin thluahmah ve ko kan pongkam zongah hin zeibantuk thil a tlung lai tihi kan hmu kho hrimhrim lo kan hngal cia kho lo sihmanhsehlaw kha vialte chung ko zong in hi bantukin him lonak a him lo taktak mi vawlei kan um i khual kan tlonnak ah hin khuika ah dah himnak hmuh dingah nang na kal i ahodah na pan ahodah na nai kan naih dingmi set cu kan Bawipa Jesuh lawnglawng si haleluya kan Pathian lawnglawng si Naih vialte lakah naih ṭhacem Jesuh, fuh vialte lakah fuh ṭhacem Jesuh, kan Pathian naih lengmang ko hna u sih. Cun Pathian naih hna u sih tiah sermon series in peh ṭhan hna u sih law, nihin cu nun thiannak in Pathian kan naih lai, part one. nun thiamnak in pathian kan naih lai phat tampi in a ra te lai i nin hi chim khawh zat kan chim lai si jema ngam pali a hme pariat keimah long nih ka rel lai e rak ngai u law pathian cu naih u law an naih ve hna lai

Hypocrites timi cu mi depde hna ti si. Hi chungah hin nun thiannak timi thiannak phun hi kan vun hmu. Si, nihin ni ah nun thiannak Pathian bia kan i hrom dingmi hi the rational of a life of holiness zeiruang ah the why question kha kan chim lai zeiruang ah nun thiannak cu a herh ziah a thiangmi Pathian nih khamnangamnak a kan pek i a za ko lo maw tiah chim khawh a si hnga sihmanhsehlaw irrational zeiruang ah timi minung nih chuahpimi si lo Baibal ah amah Pathian nih a kan chimh ciami bia chung te khan zeiruangah nun thiannak cu a herh i zeiruangah nun thiannak in cun kan naih lai atu cacang kan relmi ah khan nun thiannak in naih ding a simi kha fiang pom in a chim cawt cu man ahcun phun hi a chim Nunthiannak phun hi a chim kha kha cu phat dang ah kan chim te lai kha dawtmi hna ruat tuah hman u si vun ruat man a sasawh a si lo hi hi thil hi a sasawh a si lo a sasawh a si lo nunthiannak timi hi chimrel sasawh a si lo pathian biatak a si pathian biatak a si pathian i a chimmi bia a si i kanmah nih minung nih kan zumh duh zong duh lo zongah a hmun peng lai Van na vawlei a rawk lai, ka bia a rawk lai lo, a titu Pathian si. Heavens and earth shall pass away, but my word will endure forever. Shall not pass away. Mathai angan kule li a hme som thum pali ah fiang ten kan hu seloma som thum panga a kha a suya cun number one a number one a Zeiruang ko ah hen Pathian mi fa a si cangmi all minung vialte hi nunthian cu kan herh hnga. Pathian cu a thiang. Number one, kan biakmi kan Pathian hi a thian caah nun thian ve ding kan si ti hi a si. Dawtmi, na biakmi na Pathian hi a thurhnawmmi Pathian a si lo. Nangmah an sertu Pathian hi a thurhnawmmi Pathian si lo. Nangmah an dawtu, an tlanhtu, an khamhtu na Pathian hi a thurhnawmmi si lo. Ka chim theo tawn. Baal Pathian ti hi an chim. Khai Pathian tiang lawng khan an chim. Khai Pathian sawh si lo hi. Baal biaknak ahcun nulepa sualnak tuah loin a ngah lomi si. Nulepa sualnak tuah lawnglawng ah cucu hmanh cu khoika hmun ah biaknak hmun bak ah biakinn chungah a temple chungah a shrine chungah men and women shall have sexual intercourse and that is one of the most important elements of Baal worship. cucu si cutluk in a thurhnawm tha a dang tampi ka chim lai lo zei ruangah pathian deu nih an chuahpimi biaknak si false gods fallen angels fallen lucifer made all this counterfeit worship counterfeit worship and therefore their worship are always dirty

where in cemetery thlanmual ah and when after finishing their worship where do they go they go to the city the town to the world for what to attack christians to attack the church to dirty

khakha annih rian si sihmanhsehlaw dawtmi nangmah le keimah nih kan biakmi a nungmi Pathian sertu Pathian dawtu Pathian cawtu khamtu Pathian cu a thiangmi si halleluja cu a thiannak cu zeihmanh he tahchunh khawh lomi thiannak na ko si cu Cucaah a thiangmi Pathian a si caah nangmah le keimah zong nun thiannak kan ngeih ding a si ti kha hi chungah fiangte kan hmuh Isaiah song ah pasarih cang hlei nganak ahcun keimah cu a sang i a thiangmi Pathian ka si. Ho nih dah chim? God himself said about him. Pathian bang nih chim Donald Trump did not say that. President Putin did not say that. And Sang Tinuk, your pastor, did not say that. God himself said. Pathian nih a chimmi bia si dawtmi, keimah cu a sangmi Pathian ka si. Keimah cu a thiangmi Pathian ka si. Hallelujah. Na biakmi na Pathian hi a thiang ti hi atu le tute hngalh ṭhan lengmang. Cucaah kan thian deuh awk a si. Oh, cucun Biakam, Thar, Biakam Hlun pek si cu, well, fine. We do find the same in the, the New Testament. Luke a ngan kulek, Luke a ngan pakhat si lai, sorry. Luke a ngan pakhat a me somli pakua bi ah. Luke a ngan pakhat a me somli pakua bi ah Mary i a hla kha si. Mary cu thiang thlarau in naute a paw chungah a vun i sem le cangka in thiang thlarau in a khat. Cu thiang thlarau a khat hnuah a ka in bia chuakmi cu thlarau bia a chuah. Cucu Pathian kong hla a vun sak tikah amin a ti. Amin cu a thiang. Cu man kan biakmi kan pathian an min hi dukawh a thian cu cucah kei cu ka chim theo tawn dawtmi lai holh tein pathian tiah kan pathian min kan ngeihmi hi a sunglawi khun e ka ti a ṭha tuk kan pathian sinak pei a langhter cawlh cu khuazing cu kei cu ka hmang lai lo ka ti lengmang tribal theology hi detail in ka rak cawng BD ah ṭha tein ka cawng i MTH ka dih hnu cun theologization special ka si international level zong in mirang ca in capar ka tial culture hi zeitinah modernize kan tuah lai zeitinah redeem kan tuah lai ka rak tial a nuam tuk ko a nuam tuk ko a nuam tuk ko cu zong ah cun pathian min kan ngeih cia mi hna arnak manh ti tiang hman kha study ka rak tuah lai min arnak hman kan ngei kha kha tiang hman ka study ka rak tuah but now all this should be discarded ka ti cang zei caah a thiang lomi biaknak in a rak chuakmi lawngte an si e ka ti. E cu lakah kan Pathian min hi pakhat Pathian tiah kan ngeihmi te hi a sunglawi tuk ko. Khoika khoika bafang in a rat pek, khoika khoika in a rat pek, a tlamtling lomi minung bafang in a tlamtling tukmi, a thiang tukmi Pathian kha kan biak. Cu a Bawipa nih a kan pek tiah kei cu ka chawnmi Pathian timi te hi si. a thiangmi Pathian a sinak kha a langhter colh caah Pathian minte hi kei cu ka duh ngai a min bak kha a thiangmi si tiah kan vun hmu cu a thiannak ahcun ṭhawnnak um zei ruangah Satan nih hin Pathian hi a ṭih khun khoika zawn ah dah a ṭih a thiannak ah khan kawh a ṭih cu Zeicah Pathian thiamnak ah khan ṭhawnnak a um? Isaiah ngan song nga pahnih a me pahra ah Bawipa nih a thiangmi a ṭhawnnak cu a hman cang. Hallelujah. Dawtmi a thiangmi a ṭhawnnak a hman cang. Hmang thluamah cang ko seh. Israel rampi ah hmang thluamah cang seh. Oh, a tak le a deu hi thleidan thluamah cang ko seh. Cu zong cu Bawipa nih a herh tiah cun President zong hi a hman kho. Nangmah zong an hman kho. Nangmah zong an hman kho. Nangmah zong an hman kho. Nangmah zong an hman kho. Aho poah kan hman kho. Hman khawh ding in a ke hram ah kan kun poh ahcun kha a thiangmi a ṭhawnnak kha a man cang. Zeicahdah a hman? A hmanhnawh chammi vun zoh hmanh u. a mi kha a khamh cang hna. Hallelujah. Hallelujah. I love is baby bawipa thang ṭhan hna u sih. A thiannak kha a umpi sasawh lo. A thiannak kha khati khan a chiah sasawh lo. A thiannak chung i ṭhawnnak power tampi a ummi kha a chiah sasawh lo. sual thurhnawmnak cungah thluk cangmi hlawt cangmi paih cangmi mah tein sualnak tali cung a liau kho ti lomi ai chanchuah kho ti lomi minung khamnak ding caah a thiangmi a ṭhawnnak a hman cang kan Pathian min thangṭha ko seh a sunglawi tuk lo mei kan mah khamnak caah pei a rak hman ko hi kan mah khamnak caah hman Hey, mi vialte nih cucu an hmuh cang. Hallelujah. Vawlei mipi nih an hmuh cang ti si. Vawlei mipi nih an hmuh cang ti si dotmi. Cucu kan Bawipa, kan Pathian nih a kan tuahpiakmi si lo maw? A thiangmi a ṭhawnnak a hmaan. Nangmah tlannak ah a thiangmi a ṭhawnnak a hmaan. Aa chiah lo hi dotmi. nangmah tlannak ah a thiangmi ṭhawnnak a hmaan aa chiah lo nangmah tlannak ah a thiangmi ṭhawnnak a hmaan aa chiah lo nangmah tlannak ah a thiangmi ṭhawnnak a hmaan aa chiah lo keimah hi tluk a thurhnommi hi tluk a sualmi santlai lomi sualnak tali chungah noncek chungah a tla cuahmah i a cawlcang deuhdeuh nain a pil deuhdeuh mi pa chan chuahnak dingah a thiangmi ṭhawnnak a hmangtu kan Pathian si haleluya cu tluk a sunglawimi Pathian hodah khoikan ah kan hmuh kun lai? Khuazei hmanh ah kan hmu ti lai lo. A thiangmi a ṭhawnnak kha a hman cang. Mi vialte nih an hmuh cang ti si. Mi vialte nih an hmuh cang. Cu Pathian cu a thiang. A min a thiang. A thiannak cungah ṭhawnnak a um. Cucaah cun kaw Kawlram ah khan nan theih la hihi e Pathian a thiamnak kha khuapi an tuah ve Satan pawl hna nih cucaah Kawlram ah zeitindah kan theih a theh lan nih auh lan zeimazat nih nan thei lai kan fale pawl nih mino pawl nih nan thei lai lo upadek pawl nih nan thei lai acu man ah mepiat i ummi pawl kalekabaw valley kankone rangoon mepiat angia data out data timi vialte nih nan thei lai

mi a felh khawhnak poah a ṭhawnnak a karh a ṭhong chinchin zu a din poah sualnak a tuah poah a ṭhong chinchin khati khan phun hnih in an kal a cunglei a ṭhehlan nih cun pathian thiannak kha an i khopi nain an tluk kho lo an tluk kho lo kan pathian cu a zungzal thiannak in rian a ṭuantu kan pathian si hallelujah hallelujah a cawh lo a cawh lo a cawh lo dawtmi hna he never he never mixes uh, God never mixes holiness and dirtiness when He excuses certain things, when He does certain things for us. Kan ca thil pa kan atuah tikah thurhnawmnak le thianhlimnak a cawh in a tuanmi si lo. Thiang tein a tuahtu kan Pathian si. Zeicah amah cu a thiangmi Pathian, a min cu a thiang. Number two, pahnihnak ah zei ruang ah dah kan thian lai? Why should we lead a life of holiness?

But it is a command. Zangfah nawl a si lo. Nawl pek a si. Leviticus angan lei kua me pahnih ah hi bangin Israel mibu hna sinah va chim tua thiang u zeitin tiah keimah bawipa nan pathian cu ka thiang lai ca i a lehnak ah cun nan thian awk a si awk a si tim cu shut tiin a kal sihmanhsehlaw Hebrew grammar a rannak ah hihi al awk ṭhalo in command si Command si. Cucu be holy ti kha si ko. Zeidak si lo, be holy. Cathiam bantukin thiang u nawl pek. Nawl pek ma lo mane ya. Al ahcun dantat kha nawl pek a si. Pathian nawl pek a si. Nun thian cu Pathian nawl pek a si. Ka dawtmi. Cucaah chim sisawh a si lo i rel sisawh a si lo kan tinak si. Cun kuatkhat Peter a ngan pakhat a melei ruk ah Cathiang nih keimah ka thian caah nannih zong nan thian ve awk a si a ti kha Biakam Thar ah Peter a khan zong a niam Johan he khan Jesuh thlan ah an tli veve i Peter a tli hmasa nain Johan nih a tei Peter cu a khan niam i khan niam pawl cu kar kan hlammi kha a tuai deuh cu Johan cu mino deuh zong si fawn. Peter nak zong a sang deuh a tlik tikah a step kha a sau deuh i Peter nak in thlan a phan hmasa tu kha Johan si. Peter a lungrang a thintawi a khan niam sihmanhsehlaw thlarau biathli tampi Jesuh nih Peter sinah a chim fawn ve. Cu lakah ai telmi pakhat cu nun thiannak cu si. Zoh hmanh u. Thiang u timi bak kha a si ko. Cucaah nun thiannak cu Pathian nawlpek a si. Minung nawlpek a si lo. Minung nawlpek a si lo. Vawlei tamadah pawl nih nawlpek a si lo. Van le vawlei a sertu Cungnung Bik Mang Bik Sang Cem cu i nawlpek a si. Pathumnak, A ruang zeiruang ah nunthian in cun kan nun lai? Nunthian cu auhnawh chan a si, kawhnawh chan a si. Ṭhat ning cu nawlpek tiang lawng hmanh si lo hi a kan auhnawh chan pakhat si hi. Auhnawh chan Baibal chungah Laica tein ka rel i zeimazappi ka hmuh tampi Pariat leng ka hmu. Cu lakah pakhat ai telmi cu auh hnawhchan nun thian ding cu si kha kha zoh hmanh u. Kuat khat Korin a ngan pakhat a hme pahnih e ahcun nannih cu Pathian mi thiang si awkah kawh nan si i Khrih Jesuh he nan i pehtlainak thawngin Pathian ta nan si. Laica biakam thar paoh ah Khrih Jesuh nan i pehtlaihnak thawngin timi kha hi bantuk pehtlaihnak hi si lo. Khrih Jesuh chung in ti si zungzal lai. Ento Christos a si zungzal lai. In Christ a si zungzal lai. In Christ. Khrih chungah ti kha a si zungzal lai. Khrih chungah Khrih chung i nan umnak thawngin Pathian ta nan si. cucu mithiang si dingah aho mithiang pathian mithiang a thiangmi pathian a mithiang si dingah auh nan si e ti si kha korin khua paul mang in thiangthlau nih bia a chimna zeicah korin city was a city of very very dirty a dirty life a very dirty life was lived in Corinthians Nulepa sualnak tuahnak puai ah an chia lo. Crusade lio zong ah picture in kan piahmi hna Aphrodite temple hna um kha cu temple lawng cu nulepa sualnak tuah a poi lo ti kha si. Kha bantuk thuhnomnak in a um. Sihmanhsehlaw kha chung i a ummi zumtu pawl kha hei nannih cu Pathian mi hna nannih cu Pathian mi thiang sining ah bia auh nin si cu hi vawlei mi hna he i fortune cu din an um lai lo an tuah bantuk zong tuah hlah u thurhnawm in um hlah u thiang tein um u tiah Paul hmang in thiang thlarau nih a cawnpiak hna kha Pathian nih a cawnpiak hna si cun pahninak ah kuatkat Tesalon angan pali ame pasuk in pariat hi Tesalon kuatkat angan pali ame pakhat in paruk tiang kha va rel law nu le pa sual rak ai tel taksa pum i tuahmi thuhromnak vialte kha a chim hmasa a chim a chim a chim i zeidah a rak chim a tuah cun Pathian nih sualnak tuah lengmang ding in a kan au lo zeidah sualnak kan tuah lengmang kan pum in pei kan tuah cu kan pum in kan tuah lengmang cucaah sualnak tuah lengmang ding in a kan au lo a kan au hnawh cun sualnak tuah lengmang ding a si lo e kan pum thurhnom lengmang ding kha a si lo e mi thiang si ding ah a kan au mithiang si dingah a kan au cucaah hi cawnpiaknak zul a duh lomi cu minung cawnpiaknak zul a duh lo si loin thiang thlarau an petu hna pathian cawnpiaknak zul a duh lo kha a si deuh ee zeiruangah Thessalonica khua i ummi zumtu pawl zong cuticun an nun ve kha lio chan kha Greek Empire chan si UTCE UTC ka um lio ah hin Bangalore i atu Reverend Dr. Roland Cheu zong hi ai tel kan hoi le tampi an siangin i sa ci tai cheukhat an siang sa ci tai cu keimah pumpak in ca ka ngeih mi zat hmanh a tling lo Kha tikah assignment tuahnak nih a zat hna te lo tikah khan UTC library ah an ra tawn. Cang kan kawl piak law zeibantuk kei New Testament lei kawl ka du New Testament section ah ka kawlpi hna cu ka kawlpi hna lio ah kei cu Old Testament lei kha ka si i New Testament lei ka kawl tuk ti lo kha lio ah cauk pakhat ka kau i ka rel i ka hmuhmi cu Greek culture ahcun ne ti si nu le pa sualnak tuah hi very come on nunphung pakhat ah a kal ti si cu bantuk nunphung hna cu um dakaw biakam hlun chan zong ah a um ve ko amaraihna nunphung zong si amaraihna nunphung lebang cu kharuahar si eh siangpahrang pa nih mi pakhat nih a kutang mi mi pakhat nih nupi nge cun a nupi kha siangpahrang pa ih pi masala cu nu long long ah kha a vapa nih ih pi khawh lai ti hna kha rak um Karik nunphung kha Karik nunphung nih a rak nenh tuk hna caah khan nulepa sualnak tuah le thurhnawmh cerh cu din nun kha zei ah an rak ruat lo. Sihmanhsehlaw an biakmi Pathian cu a thiangmi Pathian si. An cawngmi thlarau kha an chung i ummi an thlarau a nuntertu an thlarau activate a tuahtu thlarau kha a thiangmi thiang thlarau si fon tikah khan thiang tein um ding an si kha cawnpiak ṭhan an si ve chimh ṭhan an si nenah vawlei hi cu ti cun a kal thluahmah rih ko cu bantuk nunnak lam thuampi cun a kal ko current trends a kal thluahmah ko si lo mei america ram lebang ah cun living together a fawi tuk kha living together in kha khuakila a phan ve khe india ram ah zeimatar a phan ve vawlei cung pi a cul thluahmah ve ko living together kha zei paoh va si seh Kha bantuk thuhnawmnak nun kha vawlei a si caah a um thluahmah rih. Cu vawlei ah a nungmi kan si caah kannih zong thiang ding ah auh nan si cu tiah remind than lengmang kha kan si. Kha auhnawh can kan sinak cu thiang tein um ding cu si. Cu cawnpiaknak zulh a duh lomi paohpaoh cu minung cawnpiaknak zulh a duh, a duh lomi si lo ve. Aho cumpiak nak dah al? Thiang Thlarau an petu hna Pathian cumpiak nak na al a si. Dotmi cucaah auh hnawh chan cu thiang tein um ding, nun ding, Pathian cumpiak mi bak a si ti hi kan thinlung ah um zungzal se. Kuatkhat Peter angan pakhat amhel he nga zong ah nan nih an kotu hna Pathian cu a thian bantukin nan nih zong thiang ve u nan i zong thiang ve u zeicah a kan autu Pathian hi a thurhnawmmi si lo mi thurhnawm nih kan auh lo mi thurhnawm nih an auh i kha a thurhnawm mipa na zul ahcun ni khat okay na si lai ni ni okay na si lai zarkhat zul thlakhat zul amah bantuk na si ve ko lai Sihmanhsehlaw kan nih a kan autu Pathian cu a thian caah cu a thiangmi Pathian kan zulh deuhdeuh ahcun kan thian deuhdeuh ve ko lai. Halleluja! Amah bel hi thil hi um vawlei a si caah vawlei cu hitin ka tahchun lengmang. Kannih Laimi cu lo kan vat i mei kan duah. Mei kan duah dih hnuah mei duahnak chungah khan lo kan thlo. Zeitluk man nih i ralring law ummang na nih sual ko lai. zanei ah naa ṭawl naa tleng thaizing ah ka thiang cang i lo ka thlo ti lai lo rian ka ṭuan ti lai lo na ti lo lohma chung te cun na vun ṭum i lohma cu na awnh ṭhan na ṭuan ṭhan raling te na ṭuan ko bu in naa neh sual ṭhan nai ṭawl ṭhan lengmang hi vawlei cung hi sualnak phun zakip a umnak a si caah pakhat nai neh sual lai nai ṭawl lai na theih lo kar ah bawipa rian na ṭuan i lohma chungah na cawl cang mino lei in cawl cang nak sia khrihfa upai lei cawl cang nak sia cun nubu lei cawlcang nak sia si lei cawlcang nak sia ENM lei cawlcang nak sia cun bupi in cawlcang nak sia pumpak nun in kan cawlcang nak cheu in loma chung te in pathian in kan vun tuan chuah ma nak ah khan zeidah um theo ton lai he vawlei cung sualnak ummang akhat mi vawlei cung sualnak akhat mi khan kan i ne sual ko lai siman se lo akan i ne sual tikah pathian mi fa genuine christians Paul hna cu chunglei ah catu a um chunglei ah cawnpiaktu a um cucu hohmanh si lo thiang thlarau a si khah na nih sual khah ti si hallelujah cu thiang thlarau catu nih khah na nih sual khah o bawipa ka ngaithiam i ṭawl ṭhan i thian ṭhan lengmang si hallelujah cucaah Pathian mi fa si cang mi hna nih cun sualnak kha an tuah peng lo ti si hallelujah an tuah peng lo an tuah sual ko lai an i ngaichih lengmang ti kha si cucaah kuat ka zawn angam pakhat am he pasarih ahcun Jesuh thisen in a kan ṭawl lengmang ti kha si dawtmi cucaah kannih cu kan zulhmi pa kan autu phai a thiangmi Pathian si caah thiang tein um ding auhhnawh chan a si nun thiannak cu Pathian auhhnawh chan a si cucu a pathumnak a palinak a palinak ah Nunthiang cu Jesuh Khrih zulhnun a si. Hallelujah. Hihi discipleship cu kan chim lengmang. Making disciples cu kan chim lengmang. Following Jesus kan chim lengmang. Jesuh hnu zultu kan chim lengmang. Kan chim lengmang. Obedience kan chim lengmang ko. Cu cungah ai tel bal rih lomi cu hi thil pakhat hi si. nun thiannak hi Jesuh hnu zulh timi hi ai tel bal lem lo sihmanhsehlaw cathiang ah kan hmuhmi kuatkhat Johanna ngan pathum ame pathum ah Khrih zohchih in cu ruahchannak a ngeimi paoh cu Khrih kha a thianhlim bantukin thianghlim tein um ve hallelujah dawtmi zoh hmanh naa zohchihmi naa zohchihmi, na zulh lengmangmi, na duh cemmi, na vapa zong a si i na mopa zong a si i na upa zong a si i na sihni ṭhacem zong a si i na tuukhal ṭha zong a si i na hawikom ṭha zong a si i na siangpahrang zong a si Khrih Jesuh hi a thianghlimmi ti ko si cu halleluja halleluja nangmah le keimah bantuk in thurhnawmmi a si lo thurhnawmmi a si lo a thiangmi do a tlami bakte a si Cucaah nunthian cu Khrih hnu zulh bak a si. Phundang in kan chim ahcun nunthian loin Khrih hnu zulh ngaingai khawh a si lo tinak si. Nunthian nak tel loin Khrih Jesuh hnu zulh ngaingai khawh a si lo. Khrih Jesuh hnu zulhnak ah nunthian nak ai tel. Zeicah? Cathiang nih pei kan chim cu amah zumh chih in Khrih kha a thiam bantuk in an thianghlim ve an thianghlim ve cucaah palinak a ruang zeiruang ah nunthiang tei kan um lai palinak cu kan zulhmi pa Jesuh Khrih hi a thian caah a thiangmi Jesuh Khrih kan zulh caah Jesuh Khrih zulh nun a si caah nunthiang tein kan um lai kan nun a thian hrimhrim awk a si kha a rational lawng ka chim ri part 2 3 4 ahcun zeitiang dah a rak phan dai takpum in sanctuary in a wine in kan umnak inn cio tiang kha a phan te lai khakha introduction si se panganak arizam panganak zeiruang ah thiang te cun kan um lai nun thiannak cu kan her panganak a thiangmi nunnak thisen in tlanh kan si caah hallelujah nangmah le keimah cu a thiangmi thisen bak in tlanh kan si a sunglawi tuk lo mei kha khoidah kan hmuh kuat khat Peter ngan pakhat na mel hei kwa a nanmah luatnak man cu a sungmi thi dotlak lonak zeihmanh a ngei lomi tuufa thi bantuk Khrih thi kha a si hallelujah ai lomi zape beng bawiba tu sama na pe hna usih man ti zong in chim khawh a si man ti zong in chim khawh a si a hme hlei riat in ka rel lai a hme hlei riat in ka rel lai nan pupa nih an in rohmi hna santlai lo phunglam ṭhalo phunglam hna chung in an luattertu hna cu zeidah a si kha nan hngalh a rawk khomi thil sui le ngun bantuk si loin a rawk khomi thil Pathian nih a sermi thil sui le ngun bantuk si loin Zei bantuk in dah kan, kan luatter? Khoika in? Santlailo phunglam in. Santlailo phunglam in. Santlailo phunglam in. Luatnak a kan pe kho lomi phunglam in. Pathian he a kan tonter khawh lotu phunglam in. Thilrit a kan khinchintu phunglam in. A kan luattertu hi sui le ngun a si lo ve. diamond zong a si lo phundang kan chim lai sermi thil a si lo it is not created things it has to be uncreated one ser lomi bak a si hau ser lomi bak a si hau kha cucaah semi nangmah le keimah cu a tlu cangmi kan si cang minung thisen a ngah lo saram thisen kum khat voi khat te lawng a dai a ngah hlei lo pathian dna a ngeitu Khrih thisen lawnglawng hi do a tlami si hallelujah cu Jesuh Khrih cu a thiang a thianghlim mi pa Pathian i fapa a si cu a thianghlim mi a tak pum thekhuihpiak kan si. Cu a thianghlimmi a thisen thletpiak kan si. Cu a thianghlimmi pa a thisen cu a thiang. Cu a thianghlimmi pa a takpum cu a thiang. Cu in nangmah le keimah cu tlat kan si. Hallelujah! Hallelujah! Cucaah cun pei Bawipa thi le sa thiang tein kan hmannak cu si cu. Cucaah cun pei ka chim theo tawn remind ah ka chim theo tawn kha si cu atu bakbak ah hman awk ah hman ding ah na thinlung i thlep law nai ready rih lo cun na hman rih lo zong a poi hrimhrim lo eh nangmah le pathian karlak na pehtlainak a biapi tuk kan tinak kha si cu Khrih thisen a thiangmi nunnak thisen in tlanh le cawk kan si i khamh kan si caah thiang tein kan um ding kha a si dawtmi a sung tukmi thisen in cawkmi pe ni si cu nangmah khamnak ah khan do a tlami bak thisen a si do a tlami pa do a tlami pa pathian fapa jesuh khrih thisen in khamh na si kha nangmah khamhnak thi kha jesuh thisen nangmah cawknak thi kha jesuh thisen a sunglawi tuk lo mei cu tluk in a sunglawimi man khiah kho a si lomi zephiat kho a si lomi price fix kho a si lomi thisen sawng Khrih thisen in tlanhmi nangmah le keimah cu nun thiang tein nun ding a Bawipa nih a kan fial ve. Hallelujah! Hallelujah! Cu tluk in a thianghlimi a thi le a sa hmang kho ding in a kan sersiamtu hi kan Pathian a si. Kan Bawipa a si. Hallelujah! Cu vialte a kan hngalhtertu hi Thiang Thlarau a si. Cu tluk in a thianghlimmi, a sunglawi tukmi, a tak le a thisen hman dingah kan thinlung i timtuah hna u si thinlung chung tein bawipa sinah apnak ngei hna u si law timtuah lio ah khan bulletin in langhter cangmi hla kha kan sa lai i hla hruaitu nih a hun kan hruai lai hi kan hman dingmi a tak ai ah chang a thisen ai ah misurang hi a thiang tukmi Khrih thisen a thiang tukmi Khrih takpum a si ti ka hngal ru si law Bawipa ka thun hom nok te ka thian law hi na thi le na sa ka hman nak hin a thar ten nangmah kan dot chin i nangmah nih na ka fial bantukin nun thiang ten ka nun chin khawh nak hnga a ka bom tu ah thuah ka chuah piak taksa dam lo mene taksa damnak kan hmuhnak hnga caah si seh law thazang der mene thazang kan hmuhnak hnga ding caah si seh law cuticun lungthin derthawmmi kan si ahcun lungthin derthawmmi kan hmuhnak caah si seh law hnangam dainak a herhmi nih hnangam dainak kan hmuhnak hnga ding caah si seh law thinlung timtuan bu tein thlacam bu tein hi hla kan sa lai i khakhan timtuanak kan ngei lai i bawipa thi le sa hmannak lei ah kan lut te lai bawmtu Khrihfa upa pahnih he khan timhtuak hna kan vun ngei te lai.